Häzir bolsa Golang ullanyp web applikationyň esaslaryny öwreneris. Ony öwrenmek üçin bize diňe bir net HTTP package gerek bolar. Biz framework almaýas. Chi, Jin o zatlar ulanyp bolardy. Ýöne biz esaslaryny öwrenmek üçin, düşünmek üçin ýönekeý bir net HTTP HTTP-den başlaýarys. Aslynda-da frameworklar biri-birinden kän bir tapawutly hem bolup duranok hem-de

Ýankýalak, er, Mux New Router, er Handle Funk. Home Handlerem otdelny bir funksiýa. Görşümiz ýaly, kän bir tapawudydynak. Frameworklaryň gowy tarapy käbir zatlary ýeňilleşdirýär, mysal üçin, middlewaýerler, sessiýalar we kän bir routerleriň ýankýalak konfigurasiýasyny has ýeňil görnüşde Ýerine ýetirip bolýar. Indi bolsa kodumyza geçeli. Ýönekeý bir main go file example görkezeýin. Men VS Code ulanýan we VS Code-da go toolslar ustanowka edilen. Bular auto kod auto complete hem-de go fmt funksiýalary ýerine ýetirýär. Häzir görersiňiz. Biz serwer döredeli mux http net http package-indäki new serve mux. Ne, kod auto completion maňa import ýazyp berdi. Indi bolsa mux diýip nokat bassak bize handle function handle function belli bir funksiýa zapros alýar. Belli bir routerden, bärde mysal üçin pattern string i handler, handler function bolýar. Handle func mysal üçin biz обычный bir hello diýip routeryň içinde almaly bolsa, Mysal üçin handle hello ya da prosto hello diýip ýazsaňyz hem bolýar. Ol biziň funksiýamyz bolar. Handle hello. Ýokardan ýazaly. Func handle hello diýip funksiýamyzy döretdik. I bärde writer bolýar. Writer HTTP response writer

Byte diýýär. Byte berýäň, yzyna-da integer berýär ýa-da error berýär. Hello Muhammet diýip ýazýas. I şeýdibem biz şu funksiýamyzy oformit etdik. Indi bolsa biz serwerimizi işletmeli. Işletmek üçin biz ony HTTP-niň içine zyňýas. HTTP-mizem işletýäs. Bärde error yzyna gaýtarýar, görkezeýin. HTTP nokot listen and serve diýsek, adres string handle i tam error jogap berýär. Ýa-ki adresi berýäs, handlerimizi berýäs. Handlerimiz mux bolýar biziň handlerimiz. I biz hem error alýas. Prosta portumyzy aýdaly 8080 i handlerimize mux soklaýas. Umuman iň soňunda şu listen and serve berip içedik goýberýäs. I bulam error berýär. Log fatal error. Log print print uh, server on napsal üçin 8080. Işletmek üçin go run main go. Server işläp başlady. Onu barlamak üçin ikinji terminal açyp localhost 80-nji 80-80 port i hello jogap ber hello Muhammed diýip jogap gelýär. Başga zat bolsa page not found gelýär. Ýaňkyýalak şuňa sorag geldi. Şu jogaby yzyna ber gaýtarýar. Şeýle hem beýleki funksiýalarym döredip bolýar şoňa görä. Şon ýaly görnüşde-de routerlerimizi dolduryp bilýäris. Bye. Handlebar. Funksiýamyzy brauzerde görkezsegem bolýar. Jogabam Hello Muhammed diýip jogap gelýär. Indiki ädimleri dowam etmäkak bir zada üns bereli. Bärde hiç hili ýaňkyrak New Serve Mux diýip e, Mux serwer döredenok. Göni handle funk etýär. E, bu ýerde HTTP özi içindäki default serve Mux ulanýar. Aslynda şony etsegizem bolýar, ýöne özümiz serwer döretseek kontroly öz elimizde saklaýarys. Häzir bolsa biz iki sany get funksiýany ýasadyk, web developmentde post, put, delete diýip funksiýalaram ýerine ýetirilýär, insertion diýip döredeli funksiýany, edil öň ýaňky ýalyk http response writer writer hem-de pointer to request http Record. Indi şu pointer barada häzir nat ederis. Has bir giňişligine oturarys. Näme üçin pointer? Sebäbi bärden gelen maglumaty kopiýa etmän, srazu şony ullanyp, şoň üstüne bir hereketler etjek bolýarys. Respons request-a ýaňky ýaly berlen zaprosyň maglumatlary gelip durýar. Bärde hem headerler bolýar. Header bolsa esasy zaprosdaky gelýän identifikasionny ýaňky ýaly maglumatlar, mysal üçin request-iň tipi, haýsy ýerden geldi, haýsy ustroýstwodan geldi, ýaňky middleware'lar, tokenler, JSON-lar we bir giden gerekli maglumatlar headerde ýerleşip bilýär. We headerde hem biziň metodymyz gelýär. Mysal üçin, method post, method get diýip maglumatlar gelýär. Brauzerden bir saýta gireňizde method get diýip ugradylýar header. Ýöne JavaScript request edilende beýleki hem requestler ýerine ýetirýär içinde. If er, dopustim, requestiň methody post deň däl bolsa, post Ýanker. Posta deň däl bolsa, headerda biz jogabymyzy aýtýas. Bize bärik diňe post request bilen gelmeli diýýäs. Header onuň bärde ýankerlik set set allow ops set allow diýmek rugsat bermek. Rugsat diňe posta post Writeheader çetyr ýüz pät, bul bolsa method not allowed, rugsat berilmeýändigini görkezýär. I jogabynda-da bir JSON-am ugradyp bolýar ýa-da bir jogap string ugradyp bolýar. Method not allowed. I return. Şuny ýaly görnüşde biz barlag geçirýäs, ýaňkyýalyk post bolmasa dowamyny barmaz. Maglumat salmadyk şu wagt bu ýerde ýene ýaňkyýalyk maglumat salandygymy-dy bärde görkezýäs.

Biz şu ýerik girdik, şu funksiýanyň içine girdik. Indi bolsa post request ugradyp göreli. Surl bärde uje metodymyzy post yes insert diýsek inserted a value diýip OK geldi. Indi bolsa kodumyzy birazçyk üýtgedip bilýäs. Post diýlen sözi ulanmajak bolýas. Stringde mysal üçin bärde ýörite bir Konstant valýular bar. Konstant berlen ýazgylar bar. Bu ýerde HTTP dopustim method post diýsek, shower post diýip sözi jogap berýär. Ine görşümiz ýaly const method post untyped string deňdir post. Biz her ýerde post post diýip string diýip ýazman, želatelno obşeý konstantalary ullanyp, ýaňky ýalak arassa we bezopasnyý kod ýazmak gowy bolar. Hem-de ikinji zadam bärde ýaňkyýalyk not allowed status not allowed şunda awtomatam dört ýüz bäş diýip jogap gelýär. Hem-de şu taýda biz write header diýýäs i write diýip çykarýas. Bizde oşipka bolsa biz göni bir error jogap berip bilýäs. Bärde http Error. Oň içine writer salyp, ýaňkyrak method not allowed diýip zat edip bilýäs. Ýaňkyrak HTTP status method not allowed diýsek, Şoň iki sanak liniýany aýyrsagam bolýar. Golang dilde görşümiz ýaly hemme zat gysgaça, lakoniçny görnüşde ýazjak bolmaly. Daže ol şaýdaky metod not allowed sözlerem umumy bir konstanta salyp, şo konstantalardan çekip ýazybam bolýar. Edil şuny ýaly görnüşde ýasalan ýaly. Şu funksiýany üfleseňiz, bärde hello funksiýanyň içinde hello Muhammet diýip jogap çykarýas, meniň adymy berýas. Häzir bolsa biz özümiz request edip göreli. Ýaňky zaprosymyzda parametr hökmünde ady bereli, şo at bilen hem jogap berip görsün. Oň üçin biz şo parametrdäki ady tapmaly. Ol bolsa er URL and query funksiýanyň ýa içinde ýerleşýär. Query funksiýada görşümiz ýaly URL values diýip maglumat berýär. I biz ýaňky ýaly indikide get ulanyp getiň içinde näme zat soraýar görýäs. Get key string soraýar. I jogabynda da string jogap berýär. Mysal üçin men name name sorajak. Name-im bärik name iki nokat deňdir. Şu name-e deňdir bolýar. Im dopustim ýene bir zat integerim berip göreli. Age dopustim. Age-imiz ýaşymyz r url query dopustim get age Age-myzy alýarys. Ýöne şu taýda age bize string bolup geler. Biz stringi integere konwert etjek bolmaly. Onuň üçin muny abraçil etýäs bir funksiýa. String convert diýip ýörite bir biblioteka bar. String conf. String convert funksiýamyzda zat bar. Stringler, ýagşylyk tekst array bolýar. Sifrda integer. Biz ýaz array to integer. A to i. A to i funksiýasynda ýöne bir mesele bar. Görşümize gyzyl bolup dur. Bu diýmek one mer variable must but string convert returns two values. Olaram ýadymyza düşmeli error int we error berýär. To jest birden aşypka bolsa ýaňkyýarlyk biziň tekstimizde berlen sanymyz däle tekst gelse ol konwert edip bilmese ol error berer. Sebäbi funksiýa ýerine ýetirýän zady ýaňkyýarlyk obýşny tekste gelýän integeri integer edip berýär bermek. Indi age bilen error aljak bolaly. I şu ýerde şunýarlyk errorymyz bar bolsa if error not equals nil diýip aýdaly.

Käbir esasy ulanylýan ýer bar bolsa. Bärde biz prosta writer-da ulanýas. Jogapdaky tekstimizi konstruksiýasyny döredeli. Response deňdir fmt sprintf ups sprintf diýýäs. I şuň içinde-de diýýäs hello hello plany With age parametrimize yzygiderlik berýäs. Name age. Boldy. Şuny ýalak görnüşde responsymyz bar. Responsymyzy hem byte-yň içine goýýas. Ýene bir zat bärde ýankyýalak Golang highlighter aýtýar, error strings should not be capitalized. Ýankyýalak best practice-de Errordaky ýazylýan zatlar uly harpdan bolmaly däl. Sebäbi obyçny error çyksa, error yzygiderlik plan erroryň içinde plan error mysal üçin error dwetoçi have no resource oň içindäki erroram some memory issue oň içindäki error ýene bilan zat i tak däli şeýdip jogap Yzygiderlikli erroryň spisigi gitýän bolany üçin erroryň tekstini kiçi harpdan ýazmaklyk bärde özi ýaňkylyk best practice berýär. Name equals m and h deňdir. Näçe? 26. Hello m with h 26. Hiç zat ýazmasak, hello hiç zat. Şunam handle edip bolýar. Main go. I ýaňky zaprosy gurdamyzda name error berýär. Name error. I sanymyzam bermäli. Age'imizem beremzok. Age return nothing. Ýöne Chrome'da zat döwülmedi programma. Ine şular ýaly aňsaçyk usul bilen biz ýöne köýe bir standart librarydan gelýän nest HTTP bibliotekany ulanyp prostoýja operasiýalary ýerine ýetirip bilýäris.